Għandna l-Imam fil-fatt. Nieħdu naqra l-messaġġ tiegħek. L-ewwel nett, grazzi għaliex naf li dejjem tkun qiegħed hawnhekk u x'vera magħna. L-appell tiegħek illum u għaliex tħoss li tgħin daqshekk lid-Dar tal-Providenza? Grazzi ħafna, għadha naħseb niġu kull sena għax din hija kawża nobbli u meta ngħixu flimkien f'dan il-pajjiż Naħseb l-umanità hija komuni bejnietna. Allura nixtieq u nappella lil kulħadd li jgħix f'dan il-pajjiż li ejjew flimkien nagħtu sehemna għal din kawża nobbli li huwa biex ninservu l-umanità. U ma jistax ikun l-aħjar mod biex nibdew is-sena l-ġdida. Għax l-ewwel ġurnata hija tant importanti għax meta nitolbu lill-Mulej u anke ngħinu lill-umanità, lil ħutna bnedmin li huma fil-bżonn, nibdew is-sena on a positive note. Allura dan huwa importanti ħafna u meta nibdew b'dan il-mod, żgur Alla li huwa Ħalli tagħna jagħtina premju mill-aħjar matul is-sena kollha. U jien nixti ngħid xi ħaġa żgħira oħra li Alla jgħid fil-Koran Imqaddes li wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal-mahrum. jiġifieri dawk li huwa sinjuri jew jistgħu jaffordjaw, fi ġidhom hemm ukoll għal dawk li ma jistgħux li ma jkollhomx biżejjed. Hemm ukoll portion għalihom. Meta nagħmlu ġid għal ħutna li huma fil-bżonn, ma nagħmlux favur lilhom, imma dan huwa dritt tagħhom. Hu d-dover fuq spallejna sabiex nagħtu minn dak li għandna ftit lil ħutna li huma fil-bużonn. Allura dawk li jċemplu jew jabtu semna, jien ngħidilhom li dan huwa dritt tad-dar tal-providenza fuq spallejna ejjew Flimkien nagħmlu din il-maratona mill-aħjar. Imma, qabel ma tieqaf, nixtieqek ta' dejjem tgħidilna kwot, tiftaħ qalbek. Nixtieqek tgħidilna x'kull sena ngħidu oh, vera iva. sabiħa. Dak li meta tirċivi timla jdejk u meta tagħti timla qalbek. Illum naħseb eh, appell tiegħi għal kulħadd li qed jismana Ejja, imla qalbek illum. Proset. Grazzi ħafna Imam. Sakemm beda jitkellem it-telefon ma bediex jaqaflek, beda jirrispondulek. Eh, u dak verament dak il-klim li għattint verament il-barka vera bdiet tiġi hawn. Iva, Għax qatt beda jaqaf. U minn ukoll nixti naguralkom is-sena tajba lil kulħadd, lil kull wieħed u waħda minna li jgħix f'dan il-pajjiż Tant sabiħ jalla jagħtikom s-saħħa barka u paċi. Grazzi, grazzi ħafna lilkom ukoll, verament messaġġ verament sabiħ u Russell, kemm hu sabiħ u xbel li tara hawnhekk nies jirrispondu telefon, mhux nies Maltin biss, imma hawnhekk unjoni kulħadd flimkien. Dik hi xi ħaġa sabiħa hekk illi l-Maltin għandna dejjem inkunu flimkien u dawn minn pajjiż differenti llum il-ġurnata joqogħdu Malta, all right, imma ara kemm imiss il-qalb tagħhom biex jgħinu lid-dar tal-Providenza. Ivan, għat-tjubija u għall-ġid m'hemmx nazzjon. Hekk hu, importanti. M'hemmx minn fejn int. Il-tjubija u l-ġid huwa xi ħaġa komuni li aħna flimkien meta ningħaqdu pereżempju bħal f'din l-okkażjoni. Irrilevanti minn fejn aħna ġejjin, hija xi ħaġa inkomuni li aħna bħala bnedmin għandna dejjem ninaqdu flimkien biex ngħinu l-batut u għalhekk huwa tajjeb li nies bħal imam u dixxipli tiegħu eh, jiġu hawnhekk kull sena dawn ġiri jippreparaw anke l-ikel minn butom jiġu dar ta' providenza, jipreparaw li kell minn butom tajjeb biex jitimaw il-volontira biex ikomplu jistaw għaddejjin. Għax jafu, għax jifhmu li hija xi ħaġa tajba. U intom ukoll mid-dar qegħdin tifhmu kemm hi xi ħaġa tajba din id-dar tal-providenza, kemm